Nkarhi wun'wana mi kuma ku va ya a ku a ka ti-interview va ya ka vadokodela se laha ka vadokodela laha ka vaxisati mi ya kuma ku homa yi ba tsolo hi minkarhi ya makumu loko va fanele va famba va ya college mi kuma ku makoti se va one month or two month pregnant ene loko va apply-a a va ri voxe mara sweswi va na munhu mhaxi hi ta teka vanhu vambirhi ku ri ku ka fomo ku na vito ra munhu wun'we na ha va kombela na ku va tsundzuxa minkarhi yo tala ni loko va ta sungula ku tsala a hi vuli ku tshikani swilo mara loko ku ri ku munhu a swi tiva ku laha i le ku apply-eni ku a ku na munhu loyi a nga ta ya a college a ri na mavabyi nkarhi wun'wana mi kuma van'wana va hetelela loko swi vona ku ni yimani a teka xiboho xo a herisa tirhu a rhuza na n'wana se la ta kombela swinene ku vanhu va nga tikumi va wele hi nhloko ngopfungopfu aka migingiriko leyi ya vukungundwani ya ku huma endleleni vanhu va karhi va dyeriwa timali ta vona se loko nkarhi wu ya wu karhi wu ya muhaxitano laha yi nga kombisa hi kona ku hi ta va yi karhi hi hi- hi- hi- hi ya evanhwini loko ku ri ku impela swi ta fikeleriwa hi Ti- ndlela ti- yaleyo. ti- ti pfala rini ti ta pfala hi ti 31 ta august 2022 malembe hi lava munhu loyi a nga na malembe ya 35 lama nga hindzeki a hi nge xikombiso ni na 35 mara a ni fanele ni yi khoma hi ti 5 ti 5 a na ku ri nsot a ku ri mugqivela swi vula ku munhu yaloye loko o submita sweswi ku ri ku hi ku 35 ya yena a fanele a yi khoma before 35 wa ha qualify mara loko ku ri ku ri after 35 swi vulaka nga wa qualify a ni tivi loko ri ma ni twisisa manje na mi twisisa kahle swi vula ku loko ku ve eh, i khoma 35 eh, an- hi ti 7 namuntlha eya a wa ha ringanelanga ku a nghena wa ha ringanelanga hi timhaka so mi ta- lava munhu wa le hansi ka 35 i i ntiyiso loko ku ri ku 30 35 yaleyo wo yi hindzisa i lo- eh, no no loko ku ri ku 36 Oh, kumbe 35 yeah. i tluvela ka 36 ya loko hi swi basisa kahle i na 35 mara 35 ya yena a yi gimeta hi ti 5 Mm. hi siku leri ku nga huma xinavetiso lexi swi vula ku a nga ha qualify hi timhaka ta ku swi le rivaleni ku namuntlha i na 36 i ya submita fomo ya yena a ri na 36 capture swilo swa yena hi date ya namuntlha a ri na malembe mangani kasi va 36 lava va lava yini hi ku ku na vanhu van'wani va nge le ku vileleni ku vona mi hete nkarhi mi nga ri ku humeseni tiposo leti naswona a kha a lava ku va phorisa se ti humile se kambe hi yena va 36 37 38 mara leswiyani eh, muhaxi mi ta tsundzuka ku ku ve xiyimo lexi hi nga fika hi va aka xoho swi ri tiko hinkwaro hi ndzawulo ya hina ntsena loko swi ta aka ku thola tikholeji a ti nga ta tirha ka ha ri na covid swi vula ku vutomi bya vanhu a byi ta va byi ri ekhombyeni ngopfungopfu aka xitsongwatsongwana lexiya a xi ri kona xa covid-19 so a va swi twisisi na ku swi amukela mara mi ta tsundzuka ku na leti ti nga tshama ti huma malembe ndzhaku lava nga kombisa ku a va lava 20 to 50 years a vo tlhela khongerisa kumbe loko kasi minkarhi wu ya wu ya swi nga tlhela swi humelela muchayeri wa doka nga heli mbilu mahasi loko ntirho wu ri wa yena wu tata ku ta ndleka masingita yan'wana lava lava a va ri na 30 A va a va ri na 35. A va nga tshembi ku lembe leri va nga va va ri na nkateko hikuva a va tiva ku loko ti huma minkarhi yo tala ti gina eka 30. Mara swi katekise hi five years. Kumbe na vona va lava 36 loko nkarhi wu ya wu ya, siku rin'wana swi nga tlhela swi phinda leswiya swi nga tshama swi phinda hi lembe leriya ra 2018 or 2019 laha a va teka ka xikarhi ka malembe ya 20 ku ya fika eka 50. Hi karhi hi swi tekela nhlokweni sweswo swa ku hawa xiyimo lexiya xi nga endla ku nga thoriwi nkarhi lowo leha, a a xi boha munhu un'wana na un'wana ku va a fanele a swi amukela. records ni mi khenseli swinene ku va mi kote ku tala um ha ta ya mahlweni hi bula hi tona timhaka leti ku nga se hela um ti 31 ta ta ta ta august ku hela mi nga tivisisa swona inkomu mahasi va ra nandza nga lowunene na vayingiseri
akens hi sweswo miyingisero munghana lona fm i makume mbirhi nkaye timinete ku nga si ba awara ya n'we a hi twenini ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va yimisekweni a hi amukeleni tatana hlulani fanuel magayisa afrika wa vulavula eka munghana lonene fm ku na vanhu lava koko titiroli lana va rhwa mabokisi na yinini la ndzeni va famba va fake fuleti na risiku va rhwa khopa va n'wi kuma kuma ku laha ku na khopa ku na yini yini ku na yini a va n'wi khomi munhu luya va teka swilo swa vona va karisa ku ri i phorisa Wena loko vo ku kuma i khome biya, i ta tsutsumisiwa na Atteridgeville liya hinkwayo, minhlangano hinkwayo hi mhaka biya. Hinkwaswo swi vulavuriwa kwala. Okay, hi 2014 va ni kume a ni, va ni kume ni xave six wa tibiya ni pfule one. Va ni khoma a Phumulong a renkeni, a va ni hoxa ni le avheneni va ni nghena laha mahlweni. Loko ni nghena laha mahlweni hi famba hi fika le maheteleleni, lava tivaka ku a Mixongo, hi fika le maheteleleni ya Brazzaville, phorisa luya la va ri ni name tag ya yena. a yi teriwe ku balo baloyi name tag ya yena Mm. a yi teriwe ku baloyi mase Mm, mm. se teka mina ku a humesa plastic la ku hoxa tibiya tete kwala ni chela yi famba hi ku na mani chela ku khomiwa a na ha ta na vula ndzi siya kwala vheni ya vona huma ni famba i swi yise ku xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena afrika wa vulavula
hi sweswo mintsiro munghana lonene fm ha ku amukela nakambe xiphemu xa vumbirhi lexi anongonoko afrika wa vulavula makume nharhu nharhu timinete ntsene ku ku ku bile ku nga si- ku bile awara ya khumembirhi se hi ka hi kongoma ka awara ya n'we timhaka ta le tikonkulu ra afrika ti ha komba ti hakarimitsu swinene ngopfungopfu loko hi languta timhaka leti humelelaka le aniger va ecowas va te ri "Mm-mm, hi mi vekela nkarhi se Swi fika kwihi sweswi? Nakoho swo veka nkarhi swa tirha ke? Xitivi xa hina xa ndhuma lexi hi lavaka ku bula na xona i Profesa Themba Sono. Hi vona va nga ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa. Prof. I nhlekani? Prof. Va Ecowas a va veke nkarhi va ku va Niger va fanele va va tlherisela eka timhaka ta matshamelo ya swilo ku nga se hindza nkarhi luwa. Nkarhi luwa a va wu vekile wu hundzile. Swo veka nkarhi swa tirha swa ti-ultimatum? No, va jamuka va Ecowas. Va hleketa ku ri Nijere yi fana na Gambia leyi hi 2017 va nga kota ku susa you know Yahya Jammeh president wa le eh, Gambia. Ka Nijere va nga ka va nga swi koti so Ku endla leswi furha yi rhandzaka swona ku endla ti-deadline leti va ku no by sunday u fanele ku ra mi wisile mohammed bazoum exitulwini xakwe hikuva ne france yi va byela ku ri va endla tano america yi va byela ku ri va endla tano ecowas a yi na mihleketo a yi fanele yi vutisile ku ri na vanhu va nijere vona va ri yini hi ku susa ka muhammed basu hi mhaka yini va tsakile ngopfu hi vona a capital city ya niyami capital ya Nigeria the thousands of thousands ta vanhu va China na ma tidorobeni tin'wana ta le Nigeria va China va cinela yini va ri mfumo lowu a wu ri kona lowu lowu va nge wa democracy lowu hayi mfumo wa Nigeria hi mfumo wa Afura hikuva ni Bazungu u teka rifumo ra Nigeria a ri yisa Afura. Nijere yi na ti-uranium to tala ngopfu. Manje ni Fura yi ri hina hi sapota Nijere. Vanhu va Nijere va ri, loko vo yi sapota, yi ku hi sapoti ya kona. Munhu loyi mi n'wi rhandzaka mi ngo hi yena president ya hina, a nga hi endleli nchumu. That's why hina hi tsakile loko hi vona vo abdurami chianilu va teke xitulu xakwe hikuva vanhu va swi tiva ku ri ku endleka yini na vanhu va le nijeri va swi tiva ku ri endleka manje ecowas loko lava ku nghenisa nhomfu ya yona yi ku hi ta mi susa hi ta vona ke ku ri hikuva ni mutshameli wa xitulu wa ecowas swesweswi hi hi hi hi bola tinyuti president ya nigeria ayilanga na military experience va ta ni ta swi kota ku swi endla kambe ni nga nga swi koti hikuva ni mali na yona yi ri loko mo nghena mi ta mi mi mi hlasela ma- eh, eh, eh, mali na na- na burkina faso na yona yi ri loko wo nghena mi hlasela mali na guini na yona yi ri ka ka ecowas u nga ngheni na Chad na yona yi ri e-e ku nga vi na ku nga vi na nyimpi a hi vulavuleni so ku na ti-division ka ecowas so ku vutisa xivutiso xa n'wina xi kahle ngopfu swi vula yini loko ecowas swi ta endla tano va ta swi kota na miri va nga ka va nga swi koti
kumbe prof i ncini xi ndlaku ku eh, eh, va matiko yo fana na va america matiko yo fana na va france mafurwa va tikomba va ri na ku tsakela ku ku seketela president loyi a nga susiwa exitulwini na hambi kutani hi sweswi mi nga kombisa a kha a komba ku seketeriwa swinene Eh, a- ni ni nga ku na hambi mas- mavuthu lama nga vutlamfumo ma kha ma komba ku seketeriwa swinene hi vaaki va le Niger. Ee, manjheni ma vona matiko yo fana na vo America, na vo Britain, na vo Fora, na vo European Union va langutile va vona ku ri hikuva vanhu va swi tiva va na ti-spice ta vona na ti-intelligence ta vona leti va swi vona ku ri no eyi lava nga ku va endla vunghana na vo matiko ku fana na vo china na matiko ku fana na vo russia hi vumani so a va swi lavi swesweswo and manjheni loko va vona ku ri tiko ro fana na nigeria ri na ti-uranium letikulu ngopfu to tala ngopfu so ti-uranium leti hi tona ti va pfunaka ku ri va endla ti-nuclear powers ti-nuclear weapons leti so manje ni kuma ni nigeria yi rhumela e ti-uranium leti a furha furha yi humesa yi endla matlhari a ti-nuclear bomb yi tlhela yi rhumela tin'wani ta ta ta ta ta ta matiko a nato yi tlhela yi rhumela tin'wani ta matiko a america so maamerica na ma-european union na ma-nato na vo france na vo britain va ha lava ku endla colonialism of a different kind fana na leswi anc zima ku vulavula hi swona ku is a colonialism of a special type manje va lava ku endla colonialism leyi fanele ku yi koka vantima hi tinhompfu hi ku endlani leswi loko mi nga endla leswi ta tshama abuwa loko mi nga endla leswi hi ta tsema military aid hi ta tsema economic aid so fanani swiboxo swiboxo swa hina kambe hina hi ta mi nyika mali kambe mali leyi va va nyika vona Ni kuma ibo Mohamed Bazoum president ya le Niger. Hi kume va Mm. hi vaaki va le Niger. That's why vaaki va le Niger va tsakele sweswi. So hi nkarhi u fikile la na vo ECOWAS na vona va fanele ku ri va pfula mabyongo a vona va ku kambe hi loko hi ku hi la ku hlasela Niger hi ku a va vuyisi Bazoum. Vanhu va Niger vona hi ma hi va yingisela rini? So hi nkarhi lowu va nga yingisela so va nga nga swi koti ku hlasela Nigeria na leswi va va promisa ku ri e eh, ta swi endla hina hi na matimba va fanele ku ri va va na masocha la la la la la za na nghena Nigeria yi nga va na wona masocha kambe Nigeria lwa nyimpi leyikulu na vo Boko Haram na vo senegal na vona lava nga tsakela la ka ha ri na vo isis leyi va va nga kharisana na kona na matiko lama nga a nga kusuhi na na nigeria ka ha ri na vo al qaeda ka ha ri na vo hmm. isis ka ha ri na vo boko haram so va ta swi kota na ku nghena a a nigeria yi va va hlula na hikuva matiko man'wana na wona a ala ku ri swilo sweswo swi nga endleki hi vanhu va le european union na le america na le paris africa lava baku huwa na ecowas va ku a hi ndzeni tani
se russia yona yi nghena njhani prof hi ku swi tikomba vaaki va kha va hahisa mijeko ya russia laha ku endleka yini
no vanhu lava hi va hi va maafrika lava se va vone va vonile ku ri na nyimpi leyi nga ni yi nga le nigeria hi nyimpi ya yini va yi vona ku ri hi nyimpi ya leyi ya cold war va yi vona ku ri no nyimpi leyi hi leyi e, e, the west vo america na vo britain na vo france na vo european union va lwaka na russia so manjheni loko va vonile ku ri the, uh, the wagner group leyi nga nghena vo central african republic leyi nga nghena eh, na vo chad leyi nga yi nga va na vuxaka na vo mali yi ta hi to- hi yona yi nga ta endla ku ri russia yi tiya le asahel russia yi tiya na matiko lowu a nga kusuku na ecowas so a va swi lavi swesweswo so manjheni loko va vona vanhu va le niyami manigerian lavo va ku e-e hina hi lava russia hikuva ni russia a hi yona yi nga tshika yi endle yi endlerisa vusiwana la lava va nga yi endlerisa vusiwana lava hi lawo a va ri ti vovasa va hina hi ti-colonial lexani colonial period manjheni ma-west a va swi lave ku yingisela swo swo sweswo so that's why va ba huwa va ku e-e a hi siveleni ku ri russia yi nga ngheni hikuvanni loko russia yi ngo nghena la hi yona yi nga ta kuma ti-uranium teteto and yi ta pfuna russia ku ri yi endla matlhari a ti-nuclear hikuva yi ta teka eh, ti-uranium leti humaka a niger yi tiyisa a moscow na vo st petersburg
ni mi ni mi twile prof ni mi twile swinene na khensa swinene kambe a hi hetiseleni hi hi ku languta hi ku tiko leri ra niger leri hi vulavulaka hi rona ve ri i tiko leri ri nga swela swinene i tiko leri vaaki va hanyaka eka vusweti byikulu ku ta humiwa njhani ka xiyimo lexi prof loko hi kha hi hetisela ma vona nxama ni nga mi byele malembe langa hindza ni ku ku na mutsari wa tibuku wa le Ghana loyi a nga tshama tsala buku a ku the beautiful ones are not yet born vanhu lavo wa tivaku ku ri afrika yi fanele ku va yi endla njhani a va si velekiwa manjheni until afrika continent ya afrika hinkwayo ka yona yi pfula mahlo ka vanhu va vona va byela vaaki va matiko ya afrika ku ri a ku na foreign aid leyi nga ta tshama yi mi endla ku ri mi hluvuka mi suka evusiwaneni endlani ku ri tidyondzo ta n'wina ti mi pfuna ku ri xo sungula mi kota ku ti endlela swakudya swa n'wina mi kota ku ti endlela mintirho ya n'wina mi kota ku ku kondla ku ri ikhonomi ya n'wina yi hluvuka mi nga yimeli vanhu vo fana vo huma na vo washington na vo london na vo paris na vo brussels na vo berlin ku ri va mi pfuna hi rini matiko a europe ku suka hi nkarhi wa the berlin conference ya 1884 na 1885 leyi va nga hlangana va ku okay n'wina belgium mi ta teka ndhawu leyi ya afrika mi ta teka vo tikhongo n'wina furha mi ta teka hala n'wina germany mi ta teka togoland mi ta teka south west africa n'wina Britain mi ta teka vo Nigeria mi ta teka vo Sierra Leone n'wina wa America mi ta teka vo Liberia n'wina wa Portugal mi ta teka vo Lusitania vo Angola vo Mozambique vo Guinea Bissau and so on so ka ha ri swona swesweswo until maafrika va pfula mabyangu a vona kasi ha yi lavi dzumba hi karhi yi languta yi langutela ka vanhu lavo a va ri ti-colonial powers ta hina a yi titele so until hi pfuka swilo leswi swi nga ka swi nga heli leswiwana vita va kona mafurha va ta nghena matikweni ya hina maamerika va ta nghena mabritain va vo neto va ta nghena va yi byela ku ri edyandze swi ve ku ya va swi ta endla Handle leswi ya va swi tenda. Mina hi leswi yo va swi nga le. Nemetwel prof. Ni khenseri swinene nkarhi wa n'wina ku dye ku engeta. Na n'wina.
Inkomu.
Hi sweswo mi yingisela munghana lona FM va fambisa sweswo Professor Themba Sono eh hi ndlela leyo va kha va nyika xifaniso xa leswi nge ri ku endlekeni eh loko kha hi languta ka tiko ro fana na na Niger eh endzhaku ka loko ku vutiwe mfumo halaka siku leri ra makume mbirhi eh, tsevu ra n'hweti liya ya mawani a hi ku timbingiso ra mehe ku u angula ku yini timhaka hi teto eh, ku na xiringanyeto xa leswaku holobye wa timhaka ta dyondzo ya le henhla eh, dokodela blade zimande va nga hetelela va veka eh, yunivhesiti ya afrika dzonga ehansi ka vufambisi kumbe ka vulawuri byo karhi hikokwalaho ka mintlhontlho leyi yunivhesiti yi nge le ku langa- hlanganeni na yona loko swi ta ka timhaka ta eh, mafambisele ya swilo eh hi ndlela yo yoleyo na timhaka ta swihehlo swa vukungundwana a hi langutela ku hi nga bula na tatana ishmael mnisi kambe ke swi tikomba eh hi nga ri ku va kumeni kambe ke hambi swi ri tano a hi ku tumingisi ra mehe le ka 0860 u nga tirhisa na mathevula dp at sabc co za hi twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini eka timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ka u ri na tona eh hi ndlela yo yoleyo ngopfungopfu lomu ka mi languta leswi swi nga humelela eh eku heleni ka vhiki swin'wana swa kona swi katsa eh, ku va ku heleketiwe endlwini yo hetelela eh, xirho lexiya xa vandla ra economic freedom fighters lexi nga hetelela xi hundza misaveni eka ntirho lowu a wu ri koho le a first national bank eh, ka van'wana lava lava va ri koho ni vone na mufambisi na murhangeri wa vandla ni tlhela ni vona na matsalani general wa saftu eh, hi van'wana va lava nga kota ku va va koka nhlengeletano ka, ka ku eh, nkosi luwa xana wehe u ri yini a hi ku twi mingisa rhumela 0860 002543 u nga tirhisa na vachevela dp at sabc co za kasi ke timhaka letiya ta um xiphorisa letiya ti vulavuriwa hi tatana i sergeant rokotso um ti tikomba ti ti vange swi vulavula um swo tala ni vone mahungu lawa van'wani va kha va lava ku tiva ku ku endleka yini kambe xivutiso i ku hi fika njhani va ka hina va ku xitsanana xitsanana n'wina mi hetelela xin'wana na xin'wana mi lava ku xava hi ndlela yo yoleyo swin'wana swa leswi swi swi hetelelaka swi mi tlhelerisela ndzhaku tanihi vaaki ka ku mi xava na leswi swi nga xavisiweku ivi loko mi ya ku phaphara mi kuma mi dyeriwe hi timali ka leya xiphorisa no va na xivutiso ku matric hi loko a pasile ntsena na cause ku na lava va nga pasa hi grade 12 certificate mara va feyirile vona va laveka xana eh, a xiphoriseniki eh, ni la ka chavani oscar masungu ku laveka munhu la nga pasa grade 12 xivutiso ku nga va ku i pase njhani i pase hi diploma hi bachela hi certificate na yini na yini kambe ku na muyingiseri loyi a hi n'wi tweneni nhleka vaxomi muhasi a ye papa empfokeni empfokeni mi njhani kona ma a khensa no la tsakisa kwalaho ka ku vanhu vo fane va va pfula matihlo swinene leswi nga vulavula hi sergeant records ka timhaka ta ku kumeka va ba mati tin'wenya ti etlela ni tsundzuka loko na hina van'wani hi hi absorbiwa hi system malembe ma ku hlayanyana ndzhaku ku na vanhu lava va nga kumeka va lahlekeliwa hi timali ta ku tala swi tlhe swi nga endli swa vona hina van'wana kateko wa kona hi nga zangi hi ba mati tin'wana ti ya etlela muhaxi so
mi ri va lahlekela hi timali swi tlhe swi nga endli swa vona mi vula njhani
ni vula system a yi va absorbangi muhaxi wa mina hi mhaka ku a vo va ka a disparate situation swi endliwa hikuva vanhu va kumeka va ri ka a disparate situation and then va kumeka va endla leswi va fanele va nga swi endlangi loko ku ri ke ni xikwembu xi ku katekise ku i ta tirha ntirho wo karhi i ta wu tirha i nga zangi u humesa mali se hi leswi hi lavaka ku swi tshikelela ka sweswo muhaxi wa mina
nametu nametu Ye- yes yes ya eh, eh, eh, eh, katsongonyana mani a no la ta kombisa timhaka ta criminality na low- na lawlessness a a south africa ku hi le ka xiyimo xo ka xi nga ri kahle na katsongo hi tikomba hi ri ka tiko leri ri nga anyimpini um lava va tivaka xinghezi va ta ku swi tikomba hi ri ka hi comperiwa na matiko lama nga ka e war zone mo fana na va afghanistan hambi ku ri ku hala gaza hala va israel laha masiku hinkwawo ku tshamaka kha ku hundza vanhu misaveni hi mhaka ku vona va le ku kumekeni va kha va sukumetana hi timhaka ta matlhari hina hi nga ri ku sukumetaneni hi timhaka ta matlhari so swilo leswi swi endliwa hi timhaka ta ku um ma matirhelo ma ma ma ma ma ma intelligence ya hina Afrika-Dzonga muhaxi a ma a ma tshamisekangi a ni nge kumi ku rhula loko ni nge za ni vona intelligence ya hina yi yi nga tshamisekangi mhaka ku mo ni nyika xikombiso hi ku hatlisa laha ku va ku na a taxi related protest kumbe truck related protest hi kuma minkarhi hinkwayo ku va na ti-violence ti-protest letiya they are violence prone ti kumeka ti ri na swikhedzakhedzani swa ku kumeka ku hisiwa titiraka hala ka ti ka ka tithekisi ku dlayiwa vanhu and all that mara loko intelligence kumbe vunhlori bya tiko byo kumeka byi tshamisekini swin'wana swa leswi hi vulavula ni vulavulaka hi swona swa hunguteka muhaxi ene lexi ni kwatisaka swi le ku compromiseni ka presidency or presidential tenure ya president ramaphosa loyi loko ni n'wi langutini ni nga hlaya na buku yakwe ni yi heta leyi ku nga tsariwa hi laha a humaka kona ku fikela laha a nga kona ni vonaka a ri munhu wa calculative swinene i kumeka a ri kahle ngopfu mara ka timhaka ta intelligence kumbe state security in general u kumeka a ri highly compromised and then sola na ti-advisora ta yena ku nga professor sidini famadi hi mhaka ku na swin'wana a swi le ku ndliweni ka swona that's why tiko ra hina ri tikomba ri ri a mafia state ku fikela ka nkarhi wa sweswi ku dlayiwa vanhu halaya hi ntlawa ku dlayiwa vanhu halaya hi ntlawa mi kuma ku na vanhu lava va endlaka manyala malama a va khomiwi so hi yin'wani vuleyi ntsingakulu mm. mm. ku ya mahlweni loko president a a a vo pfula tihlo va kuma yin'wana advisora yo antswa leyi nga ta kumeka yi nga ku intelligence na state security swi tshamiseka presidency ya vona yi ta kumeka yi va yi tshamiseke kahle mhm. ngopfu so ya so ni kha ni heta muhaxi i ku navelela hinkwavo lava nga ta kumeka va kha va ya aplaya ku va maphorisa tinjombo a va kumeke va kha va ya aplaya va nga tirhisi mali xikwembu xi ta va katekisa loko swi lava ku va tirha ntirho wolowo and then va avoida hinkwaswo leswi nga ta kumeka swi nga ku va lahlekeriwa hi timali muhaxi wa mina eh, ku dya ku ta va ku engeta mhm. mo ni gimeta kwani
khenseli khenseli mingiselo wa mina khensa swinene va na na vhiki lerinene ku ya mahlweni um loko va kha va vulavula va kutani ni le ku tivutiseni leswi hoyi hoyi leyi nge kwini mahlweni a a a a- a cape town kumbe edorobeni ra cape laha ku nga na ku kombisa ku vilela hi van'wamathekisi leswi swi nga endla leswaku van'wani va ku ku va na madzolonga hambileswi va santhaka va nge hina hi hina eh kambe eh, ku na madzolonga ya lamaya leswiya swa ku hisa yindlu loko mi kha mi lava kona um swi ni fikisa kwalaho ka ku kasi i ncini xi endlaka leswaku van'wani van'wamathekisi va twa ongeti xin'wana na xin'wana xo fanele xi endliwa hi ku rhandza ka voho loko xi nga endliwi hi ku rhandza ka voho a xi nge endleki um hi ndlela yaleyo um ku hela ka vhiki a ni chayeleni hala ka malamulele um ni vone movha yin'wana laya patwini yi kha yi sindzisa vanhu ku va nga khandziyi loko va lava ku kombela tilifiti hi vanhu kasi vanhu va fanele va khandziya thekisi hi nkanu hileswaku vanhu mi fanele mi khandziya hi nkanu swo boha mi fanele mi nga khandziyi thekisi loko mi ku va mi lavi thekisi i naka hmm? a ni bindzu ra n'wehe mi ngo lo ri langa se loko me ni nga swi lava ku khandziya hikokwalaho ka yini ni fanele ni sindzisiwa ni lava ku lifitiwa hambileswi isambo a nge loko mi lifitiwa na kona mi fika mi hlangana na hoyihoyi va mi khutuza eh va mi vavisa hi ndlela yeleyo a hi tweni ni un'wana mingisele 0860002543 eh ku swele timinete ta ntsevu ntsena ku va hi ya mahungu ya misava eh hi ndlela yeleyo oscar wabyana i ri mina hi 2020 a giyani ni ntswarini ni nga kumi ti-results kambe eh ni lava ni nga tsala na vona va ti kumi ti-results naswona a va pasangi ku nga va ku endleke yini ku na muyingiseri loyi nhleka ahee minjhani butet i mamukeri
Eh, Epfukeni eh, mina Mujarimani. ni- epfukeni
Eh, ni kombela ku khumbanyana ka leya mhaka ya- ya ya ya xiphorisa leyi mani Yeah. e um hi twenty nineteen Ni- hi twenty nineteen ni kumeke ni a ku hume ti-post ta ta ta ta sweswo swa xiphorisa ne manitwa hello ni mi yingiserile bot ya na ni Okay, mahlweni okay hi 2019 a ku hume ti-post ta leswa xiphorisa and then ivi ni applya ivi va ni foyinela ku ni ta ni ta tsala test ya psychometric test a ka malamulele and then vhele hi yini hi ya hi ya tsala ku fika kwalano um na namuntlha na sweswi a ku vangi na feedback kumbe ku tivisa ku ku endleke yini hi ti hi tona ti-post letiya so ni nga tivi ku eh, xiphiqo ku nga va ku ve yini kumbe mm. way forward ya kona i yini kusuka kwalaho but a hi vangi a hi vangi na a ku vanga na communication ya ku hi loko swi tsandzini kumbe hi loko ku va ku humeleleni loko swi ri hi ndlela yaleyo so a ni tivi ku hi nga kota ku pfuneka njhani ka mhaka yaleyo ya protest
ni mi twile buti wa mina ni mi twile um na swi tiva ku nga ri ku na xiphiqonyana hi hi vuhlanganisi bya mina na n'wina muyingiseri wa mina kambe mhaka nkulu la i ku um mina na muhumelerisi ha sindziseka ku hi fanele hi tlhe hi vitana general va ta tshama kunene la um mi kota ku va mi vutisa hi ku onge ti ku na swivutiso swo tala leswi fambelanaka na um timhaka ta ma loko ku ku hetelela ku tekiwa munhu ku a va phorisa hi ndlela yaleyo se muhumelerisi hi ta yi landzelela hi ndlela yaleyo 0860002543 um muhaxi mhaka ya ku va matriki yi laveka eka mintirho swona swa twala kambe vantshwa a va na mhaka na dyondzo xa vona i ku hlongorisana ngopfu na mhaka ya swipyopyi i tlhelo va langute le ku pasa loko lembe ri hela swa vava i i wallen nyiko valoyi ku na miyingiselo un'wana hi loyi ndleka
enhlizani ikhalanga mfukisi ipfukile enhlizani mnjhani khalanga a yi pfukile Mm, khalanga a nga ta vulavula hi hi le- hi hi vandla ra ra e f f ka ku va va ku ri na risimu leri ku va nga ri yimbelela and then swi vuriwa timhaka ta ku ri hlohlotela ku ku avana mo special loko hi languta ka ka mfumo wa xidemokirasi loyi hi nga ka wona um ku na tinsimu to tala ngopfu ti yimbeleriwaka eh ende vana van'wana lava va fange va yima na na vandla ra EFF i vandla ra ra ra mfumo wa hina ANC mina a ni a ni a ni xirho xa vandla ro karhi mara a no vula timhaka ta ku eh ku na risimu leri loko ku lahliwa ma comrade minkarhi yo tala va va va ANC va ri yimbelelaka na rona leri ya ra hlohlotela ku va ku ri na ku hambana mara hi ku twisa timhaka ta ku ri tinsimu letiwani i tinsimu leti

loko mi ku vanhu ve na mavondo va vondoka yini
va vo- va vombekela ku va ku tatiwe stadium leswi vanhu vo tala a va nga swi langutelangi ku nga ta vula ntiyiso eh, at some point loko ku kha ku vanhu va kha va va khitikana va kha va ya le na mina a ni kha ni swi vona nga ku ha xi nge tali mani swi nge tani na mina ni ni ya va ni va ni ni va ni ni va ni ri na ku um ku boha hi surprise loko ni vona stadium xi tele hi ndlela leya and na va khensiza swinene um lavan'wana lava vo va ku vondzokeleni because ku yimbeleriwa masiku hinkwawo mani tinsimu to to ka ti nga ri ta ta ta ntshunxeko mara sweswiwa va lava ku teka na ku va va langute nkarhi wa ku i nkarhi wa ti wa ti-election va lava ku va va lava ku va relevant if i may put it that way
Nemä tyrming sa romin kesir snai.
Goodbye.
Enkom. Eso so mix romine kulo sala minete ye kuma mangem sawa lawa yanga tata na tata na hlula ni fano maka isa kusuka kolan e bulana ba e mfumu wa xifundza nkulu xa Mpumalanga lava nga ta va kha bulana bona la ba kha ba hi byela hi timhaka leti va nga ti khoma ngopfu ku ri kha hi languteka timhaka eh ta eh ma ma ma fambisele eka timhaka ta dyondzo hi ndlela yaleyo so nga kayeli mbulavurisano wolowo hi nga ta va hi ri na wona ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo noko ra ku afrika wa vulavula ka munghana lowunene f m makomba ndlela a ni kha ni ringeta ku lava yin'wana tweet laha leyi mingiseri a nga ni rhumela yona na yena a lava ku vulavula hi timhaka ta xiphorisa leswi ku kombaka kahle ku mhaka leyi ya xiphorisa hi fanele hi va vitana general va tshama kunene la botpet um swa vuphorisa swi tele ngopfu vutsotsi mina na le Pretoria West Police Station ni vuya kona even ku pfurisiwa khadi ni lo karhala ni vula na sweswi lava ni nga famba na vona eh valomo mali ya tirha hakunene i Elmon Mashavela a ni swi tivi loko ku ri ku mali ya tirha swi vula ku n'wina ku ze mi nga yi tirhisi i mhaka yini mi hava kumbe njhani hi ku a ni loko ku ri ku

ene ngoti mina yatintsene ku bela vona yan'we miyingiselo me ya khensa swinene loko wa hi lombe ndleve ni nga teka muyingiseri wun'we kumbe vambirhi laha hi nga se ya mahungu na- hi nga se ya kala va hi nga ta va kha hi bula na vona va ndzawulo leya ya mpumalanga i ndzawulo ya dyondzo empumalanga lava hi nga ta va kha hi bula na vona ngopfungopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka ta eh, ntirho lowu ve nge wu lulamisiwini eh, hi ndlela yaleyo lowu endlaka leswaku ku ta antswisiwa eh, timhaka ta eh, ntirhisano loko swi ta ka timhaka ta swa mabindzu eh, hi ndlela leyo kusuka hofisini ya ya premier eh, hi vo hi nga ta va kha hi bula na vona hi ndlela yo yoleyo la ku ta twa ku ri xana hikokwalaho ka yini um xifundza xi teke xiboho xa ku va xi tiyisisa na ku vona leswaku ku antswisiwa xiyimo Xa timhaka ta dyondzo hi ku tirhisana na swiyenge swo fana na ti-SETA eh, laha va nge ri ku tsarisiwa ku- na- na ti-TVET college laha va nge ri ku na memorandum of understanding leswi ku nga ntirhisano wa kumbe eh, mpfapfarhuto wa matirhisano kumbe wa ntirhisano lowu nga ta va wu languteriwe ku va wu va kona hi ta va kha hi bula na sesilusi moyana lava va sukaka ka ndzawulo eh, liya ya dyondzo hi ndlela yeleyo kambe ke hi nga se endla tani a ni ku ni ta tsakela ku twa muyingiseri wun'we kumbe vambirhi hi twa ku timhaka leti mi nga va ku mi tikhomini ku nga va ku ri tihi le ka 0860002543 leta ta xiphorisa vetani mi tiveka mi nga ha vutisi hi ku eh va xiphorisa hi ta sindziseka ku va na vona nakambe la eh hi ravuntlhanu lava nga ta va va tshame kwala va kota ku va va bula na n'wina mi kha mi hlamula swivutiso va kha va mi hlamula swivutiso swihi kumbe swihi leswi mi nga va ku mi ri na swona ku na muyingiseri loyi nhlekani
ahee khalanga papa mi njhani hi pfukile hi ngo n'wi na khalanga hi pfukile mi ri timhaka tingani e matanda ku mi hlamusela khalanga e hina hala ka musani na ha hlupheka khalanga swilo leswi le ku tikeni ze ni mi fonela nkarhi wun'wana ni mi hlamusela hi mhaka leyi hi timhaka ta mati ma ta hi makumi laha khalanga swa tika
maneto kambe kam, kambe kam eh swa tika ka muswana va masipala va ri yini a ni mina masipala kwalani va collins chavani va ri yini a a ku na lexi va vulavulaka xona hikuva a hi kumi nchumu na mati lama ma titiraka lama a ma ti niki a hi ma kumi mati lama ende sali ni nguda a ta lawa a ta ta hi bayizisa ku he i ta tisa phayi i ta ti i ta endla ku mati ma tshamaka ma huma na sweswi ma ta ma loko humeni vo hanya hi ku xava khalanga hina va hina van'wana hi le ku tirheni a hi tivi kambe kambe kambe mi vula yini loko mi ku mi bayizisiwile a va vekangi minkarhi a ni swi swa mati phela a vo fika va ku mati ma ta huma namuntlha ma vhe ma huma a ni ku tirhisiwa ku ta vekiwa tiphayiphi ku lunghisiwa leswi na leswi na leswiya se n'wina va mi byele ku swi ta ndlisa ku yini eh, mayor va hi hlamusele va ku um swilo sweswo swi nge teki na nkarhi hi june va ta tshama hansi va vulavula na sweswi ndzeni va ni foni a ni fonela mingi sa n'wana va ri maluleke ni nga n'wi vulavuli na yena wa nkulukumba wa kwala enanduni se ni n'wi hlamusela ni ku okay se swi ndlisa ku yini a ku he sweswi a heli vutomi nga ku vava a nga swi tivi leswaku swi ndlisa ku yini swo khalanga e-e kambe leswi n'wina mi nga ni hlamuleki swona i ku ni ri Loko n'we mi vulavula na voho, va, va, va mi byela swa ku va mi tshembise ku swi ta ndlisa ku yini. A mi le ku swi hlamuleni phela n'we sweswo. Va te swi ta ndlisa ku Eh, yini. swi swo fana sweswo a va vo byela ku va ta ta va ta ta na sweswiwana ve za va ta vanhu valava. Eh, eh, se ni kombela ku ka ni nga mi tshembi. Ni kombela ku ka ni nga mi tshembi hi ku loko a mi swi tiva ku mi le ku landzeleriseni yini, a mi ta ni byela ku leswiya a va tile la, eh, executive mayor va hi tshembise leswi. Se ku fika sweswi, a va te, Hi n'hweti leyi ku ta ku endleke leswi, hi n'hweti leyi ku ta ku endleke leswi, hi n'hweti liya ku ta ku endleke leswi. Se ku fika sweswiwani a swi si endleka. Se a ni ta mi teka ni tshemba ku leswi mi swi vulaka hi swona. Ma swi vona? Se kambe loko mi kha mi tsandzeka, ku ngo va kumbexani mi ri ka yin'wana nyimpi, hikuva a na tinyimpi ti tele laha tikweni leri.
ya vhele swilo swi le ku tikeni khalanga ni la ku mi hlamusela ku huwa laha swi le ku tikeni Nemetweni. a hi swi Nemetweni. tirhisa ku yini nemetwe papa imani ta vutisa va masipala hi twa ku vo va ri yini um va kambe n'wina mukhanselara wa n'wina ima eh mavikani meste mavikani ve le ka xihosana e se loko mi va vutisa vona va ri yini Ah, wa tiva bika na ku ta lavati loko hina hi va foyinela ve ri heyi um yimanyana ni ta foyineliwa hi swimanimani loko hi landza lava kwala tikweni lawa na va vulavula swi swin'wa ve ri na vo va va foyinela va va hlamuli nchumu mi swi vona ku se ku ha tiko hi fanele hi ya kwihi xikulukumba xa kona hi to ze va hi strike kunene hi ya kwale ha pfala patu vanhu a ku na lexi hi nga xi ndlaku hi ku hi le ku hluphekeni ndhawu leyi a hi swi tivi loyi hi ya tsutsumela kwihi hi ya kwihi mi swi vona na me tweni

al'aadee akkuma di'ee antswintshu a hi sunguriseni riqingho ra n'wana ri le ku ndleni a ri le ku yi tirheleni kahle hi ku olova Sw- eh, sungurisani mi ri mi la ku pfuniwa yini hi nga pfuniwa hi ku kumeliwa vanhu lava va ka va d a va province kumbe va va e f f va province ku ri hi tshame hi twele leswaku va kote ku pfuna van'wanyana va va borhela mati hina le ka one thirty six laha ri nga muganga wu ri woxe lowu pfumalaka boholo. Hi ringete ku byela va ka masipala a hi le ku pfunekeni. Hi ringeta ku hlamusela na mukhansara a nge le ku hi pfuneni hi nchumu. A hi nge kumbexana Loko ku ka vulavuriwa provi, mhaka oh, ka province yihi, ka ward 36 ya le kwihi? eka Collins Town Municipality
Ward 36 hi le kwihi kwalaho? ka Jilongo. S- Se mi ri mi lava va mani? va va EFF kumbe va DA lava hi nga tshama hi twa van'wana va ku va va pfuna swi ta hikwalaho ka minghana leyinene va hi kumela ti-contact ta vona
okay ni tshemba ku va va kha va swi twa ka va va DA na va EFF na va eh, lava va nga tshama va tisa vanhu valavo ka munghana lonene ku hi kota ku twa ku va nga mi pfuna njhani kheseri swinene papa okay inkomo eh mi swi twile n'wina hi yaleyo eh ndlela yo yo yo mi nga kota ku tikhanvasela n'wina va eff na va da ma va twa va mi kombela ve ritana ni mi ta va borhela mati eh loko mi va borhele mati mi vhe mi va byela ku vhotelani yini e ka jilongo e vo lo vula muyingiseri kwala moyeni va ku va kombela um n'wina hi ndlela yo yeleyo um ku yisa emahlweni um ku langutiwa ka timhaka ta um ku vona leswaku vanhu va hetelela va kuma mpfuneto ni ta ri xiphemu lexi xi tisiwaka n'wina hi ku tinyungubyisa hi ku seketeriwa hi hofisi ya premier ya xifundzankulu xa mpumalanga hi xifundza premier Lava va nge ri va tiyisisa timhaka ta ku vona leswaku tanihi xifundza xi hetelela xi ya mahlweni na ku tumbuluxa mintirho na ku vona leswaku ku hetelela ku va na ntwanano exikarhi ka swiyenge leswi swi khumbekaku swa timhaka ta dyondzo sector e-, education and training authority sita na ti tvet colleges va nge ri premier va ta va na kumbe va ve na eh, swakudya swa nimixo laha ambombela laha va nga hetelela ku vulavuriwa hi timhaka ta ku tumbuluxiwa ka mintirho va va ti vekele ku tlula kolomiya ka magidi makume nkaye wa mintirho ku nga se hela lembe ximali leriwani a hi amukeleni sesilusi moyani um eh, vona va suka ka ndzawulo ya dyondzo ku va voho va nga ta va va kha va hi pfuna ku kahlekahle pfhumba leri ri taku na um timhaka leti ta ku tumbuluxiwa ka mintirho hi nhlayo ya le henhla um vona va hoxa njhani xandla tanihi hi ndawulo sesi losi nhlekani mi amukerile ka munghana lonene fm
xewani khalanga i nkomo hi lava ku pfuxela na vayingiseri va munghana lonene i nkomo hi tsakela ku kuma nkarhi ku va haleni ka munghana lonene mati va mi twala kahle ngopfu mi twala um leswaku riqingho ra n'we ri lo caca a hi sunguleni la Tanihi hi ndzawulo, mi hoxa njhani xandla n'we ka timhaka letiya ta eh, nongonoko lowu wu nga lulamisiwa hi Premier va wu thye Job Massification Program?
Khalanga, um, hi ri ndzawulo ya dyondzo hi na vutihlamuleri ehenhla ka timhaka timbirhi eka pfhumba leri. Leyo sungula i mhaka ya ku tumbuluxa mintirho kasi hi na ntirho wukulu-kulu wa ku kurisa na ku tlakusa vuswikoti bya vatirhi lava loko se va kumekile. Se Ndzawulo ya Dyondzo yi ta endla sweswo e hi tirhisana na ti-TVET colleges, hi tirhisana na SETA. E hi ri Department ya Education haleni Mpumalanga, Handle ka ku dyondza ka vana laha eswikolweni, hi na vutihlamuleri ehenhleni ka mhaka ya ku kurisa vuswikoti bya vatirhi va mfumo na ku kurisa vuswikoti bya vanhu va Xifundzankulu xa Mpumalanga. Hi ta va hi langutane na timhaka teto ti ri timbirhi. Ku vekiwe nomboro la ya makume-nkaye wa magidi ya mintirho. N'wina tanihi ndzawulo mi hoxa njhani xandla la?
Aka nhlayo leyi e Muhaxi, hi ri Ndzawulo ya Dyondzo hi langutele ku tisa kwalomu ka maperesenti ya makume e makume manharhu, 30 percent. Nhlayo leyi hi nga ta yi nghenisa aka 90,000 i 27,556 hi ri Ndzawulo ya Dyondzo kasi. Va, va, va, vatirhi lava hi ta va hi va kuma eka leswi hi swi vitanaka leswaku i Presidential Youth Employment Initiative, ha yi tiva pfhumba leri nga sunguriwa hi President wa hina wa tiko. Kasi haleni Mpumalanga, 22,000 ya vantshwa va hina lava nga tirhiki va ta kumeka va kuma ntirho va thoriwa eka ndzawulo ya dyondzo. Kasi hi tlhele hi endla. Nakambe hi nyika tibazari aka vantshwa va 315 leswaku va kota ku kurisa vusitivi bya vona ni vuswikoti bya vona. Hi ta tlhela hi kuma lava tirhaka eswikolweni hi va vitana leswaku i ti grounds man lava pfunetaka eswikolweni hi na ntsengo wa 1668 kasi Hi tlhela hi va na internship program. Vantshwa va hina lava se va paseke amayunivhesiti kumbe aka TVET colleges, hi thagete 1,749 ya vona leswaku hi va veka eka tindzawulo ta ku hambanahambana ni le aka ti institutions ta ku hambana-hambana hale provinsini, se ntsengo wa kona 1749 kasi loko hi hlanganisa hinkwato e tinomboro leti ni nga nyiketa e hi ri ndzawulo ya dyondo hi na xikongomelo xa ku e leswaku eh, sungula mintirho ka 27,556,000 ni tlhela ni vula muhachi ku ri se hi sungurile loko hi languta eka presidential youth employment initiative eh, se hi na kwalaho ka ku tlula 19000 ya vantshwa va hina lava va nga thoriwa eswikolweni kusuka eka n'hweti ya may eh, eka rona lembe leri
Se a a a hi languteni eh nkoka wa ku va ku ri na SETA kumbe TVET college ngopfungopfu loko ku hetelela ka timhaka ta ntirhisano lowuwani wa ku va mi hetelela mi tumbuluxa mintirho na ku tumbuluxa vuswikoti hi wihi?
mi ta tsundzuka muhaxi leswaku tisita ti amukela mali eka vathori va ku hambana-hambana e vathori lava eka mfumo na vathori lava tiyimeleke one percent ya leswi hi swi vitanaka leswaku i mphamo hinkwawo wa vatirhi um wu yisiwa eka tisita leswaku tisita ti ta kota ku va ti nyiketa mali ya ku kurisa e vuswikoti eka vatirhi etikweni ra hina. Hikokwalaho ti-SETA eka lembe leri kumbe aka pfhumba leri hi langute leswaku ti ta eh, hi pfuna hi swa timali eh, ti pfuna vathori leswaku vathori va ta kota ku traina eh, vatirhi va vona vathori lava minkarhi ya ku tala va ta- va tirhisa ti-tvet colleges leswaku ku va tona leti ti eh, trainaka eh, vatirhi eka leswi hi swi vitanaka leswaku i technical na vocational training programs hikokwalaho ti-tvet colleges ti nghena hi ndlela yeleyo hi ta kuma mali eka ti-citas i ku yi tirhisela Ku kurisa vuswikoti bya vatirhi, ti TVET colleges hikuva tona ntirho wa tona i ku trainer, ti TVET colleges ti ta va ti ti trainer. Ni lava ku tshikelela mhaka leyi e muhaxi leswaku nguva leyi hi nga eka yona leyi i nguva ya technology.

Plan. So ti-TVET colleges ti ta va ti endla ti-program ta ku hambana-hambana. Hikokwalaho Premier a nga vona leswaku i vanhu va nkoka, i i ti-institutions ta nkoka eka pfhumba leri.
A ni lavi ku yi heta mbulavulo wa mina na n'wina, ni twa rito ra n'wina ri kha ri twala kahle ngopfu la ka xiyanimoya, kambe nkarhi hi wo wu hi vondokaku. Hi swihi leswi mi nge a mi fambi mi nga swi vulangi?
Hi lava ku vula eka vana va hina leswaku a va tinyiketeli eka mapfhumba le lawa. Lava nga tiyunivhesiti a va dyondzi leswaku va ta kota ku heta leswaku va ta kota ku nghenela eka internship program. Kasi na lava se va ngheneke, ngopfu-ngopfu lava va hi nge va le ka Presidential Youth Employment Initiative, ku na ti-programs ta ku hambana-hambana ta ku va trainer leswaku va nga vi ntsena e, lava pfunetaka mathichara kambe va kota ku pfuna aka tindhawu leti ti ti lavekaka swinene ku fana na ku pfuna vana va hina eka ICT ku pfuna vana va hina hi swa ku hlaya a va teki kumbe opportunity leyi va yi nyikiwaka ya ku trainer eh, hi langutele leswaku saseka swinene 90000 hi leyi hi yaka eka yona hi ri mpumalanga hi ri hi ri ndzawulo ya dyondzo na hina Hi rhamba vaakatiko leswaku a va hi pfuni leswaku hi kota ku fikelela nomboro yeleyo. Inkomu.
No na khensa swinene mhani eh, hlayisekani va na siku lerinene eh, ku dya ku engeta la mbombela la Inkomu muhaxi, hi khensile na vayingiseri va Munghana Lonene. A ri vi siku Okay. lerinene. Inkomu. inkomu hi sweswo mi yingiseriwa munghana lonene fm xiphemu xexo xa nongonoko a xi tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi hofisi ya premier ya xifundankulu xa mpumalanga ntiyiso miyiselo munghana lona fm makume mbirhi ntsevu makume mbirhi mune timinete ntsena ku belewa ra ya n'we nhlekani lowu kasi ke eh, loko se eh, endzhaku ka timinete ta ntsevu leti landzelaka mi ta kha mi kuma nangona ko dzumba na mina eka la ka munghana lona fm nangona ku lowa mutwa a wu tisiwa ka n'wina tanihi sweswi a ni nga vula exifundzanikulu xa mpumalanga na wehe loko lava u ta va xiphemu xa nongonoko lowu u nga cha um tihlanganisi na hina hi tindlela tihi kumbe tihi leti nga ti tirhisaka kumbe u ya ka e tihlangana na na sesi rose chavalala e ndlela yaleyo swi ta endla leswaku hi kota ku vona ku um mi tshika ku huwelela um vanhu la band stola um ha swi vona la band store mi kha mi huwelela he geran geran geran geran e-e swi tirhisiwi swona sweswo vanhu loko va suka kaya va va kha va swi tiva ku va ya kwihi um se va byeleni ku um hi ya kwihi hi ndlela yaleyo swi ta endla leswaku hi kota ku va mi mi mi mi mi tiveka hi ndlela leyi kambe ke ni nga kuma vayingiseri vambirhi ivi hi ta kota ku fika makumu na nongonoko lowu wo sungula hi loyi nhleka aye minjhani hi pfukeli minjhani papa hi pfukile ndo vona xikala vito la um eh, xikala vito Mr Khalanga a ni la ku vulavula nyana hi leya ku thola ya xiphorisa ku ri why vanhu va tikumeka va tikuma va ri ku dizeni va tikuma va ri confuse va lahlekela hi mali Yeah. ni seketa ni seketela leya vayingiseri ku ri loko vanhu va ya ku tsaleni or va ya ya ku tsutsumeni kumbexana u kuma ku ri a va nyikiwi ti-report ku ri ku humelela yini ku fambe munhu u fambe njhani mahetelelo swi fambisa ku yini se swi dlina swi veka vanhu ka ti-confuse because a va ha swi tiva va dlina va tshemba swa ku ri exiphoriseni ku ri munhu a humelela i ku dyiza se swi dlina swi endla ku vanhu vo tala va fika va va hlangana challenge te ta ku dyiza
o se mi vula ku loko munhu a nghenelela um ntirho ku ringeta ku lava ntirho xiphoriseni a va n'wi byeli na n'wi mi tiyisisa sweswo ku a mi byeriwi mbuyelo ku mi tsandzekile kumbe mi humelerile hi sweswo
hi sweswo ni nga ta vula swi loko vo kota ku kuma mbuyelo kuma ku loko u tsarile Wo swi tiva ku hawa ni hlelerile ni tsandzekile hikwalaho ka yini na yini swa antswa mara loko va miyela va ku hwi ma swa swa ku swi va eka ku vanhu va tiko va ka confuse va nga swi loko van'wana va vona van'wana va karhi va tirha va thoriwa va ti byela ku ri okay swi la ku laha ku tirha vuxaka or ku tirha ku diyisa mara loko vo kota ku veka mm. vanhu va le ku ri eh, u tsandzeke hikwalaho ka yini na yini or u feyirile a wu pasangi swi nga pfuna south africa mi nga vona vanhu va nge dizi va nge va ta kota ku vona ku ri swi ya xiphorisa xi famba hi ndlela

I languta ku ku tele ngopfu eh, vantshwa va nga ri ku na na mintirho u heta loko swi twisisa ku eh, xikombelo swa muxaka lowu loko va ku va lava munhu wa nga ka pasa grade 12 eh, xi ta hetelela xi nghena hi vanhu vo tala hi mhaka ku i vanhu vo tala lava nga ri ku na mintirho i vanhu vo tala lava vongo lo tshama hi ndlela yaleyo nakona swi tweli ku va phorisa eh, loko ni nga hoxisi tin'hweti tingani eh, lembe na half ivi va i va phorisa se mbala uniform i fana na lava hindzaka laha ma hi mhaka ko se hi makumu swilo swa wena swi va swi tshamisekile a hi kumeni muyingiseri wo hetisela hi loyi nhlekani e eh, nhlekani bodipete minjhani na hi pfukeli n'wina minjhani papa hi kona i dzumba ne a hi papa so leswiya swa ku phorisa loko ku ri ku ku nga ri ndlela ya n'wina ya ntirho mi nge ke mi nge wu kumi ne

e ku ri mina ni hanyisa ku yini va vutisa na vomakhelwani na le ka tindhawu ezipha swi tsandisa mm. sweswo lava ni nga ndla na vona va tekiwile hi hi 1992 ivi ni ya ni ya ndla risocha ni te ni ta suka risocheni ya vuphoriseni swa sweswi so mo ni vulavula hi leswa last year hi xipitinyana vanhu vo mm. tala va va va hi hetile last year va endla swilo hinkwaswo swi helerile va ku ha mi teka mi tshama mi ri ready va hete va nga tekiwangi go kwala provincini futhi hala province ntsena the whole south africa ku na vana vo tala ngopfu lava nga tsutsuma va ndla ti yini test ta kona va ndla ti leswiwa swa ti-medication hinkwaswo swi helerile na sweswi a va tekiwangi inkomu botbet nemetweli papa na khetsa swinene kumbexani sweswi hi nga vula mungisero wa mina ku ri um eh, leyi ya xiphorisa a yi fanele yi pfarele hi ta vona ku hisa ku yini mahlweni um hi hi ravuntlhanu na nga ka humelerisiwe hi ncindani eric mavasa mina ni khalanga pet mathevula kasi ke ta hlangana na koroko lowu fanaka munduku hi ku tisela wona twi kusuka studio 13 apolokwane mina ni khalanga pet mathevula muhumelerisi lwari studio 13 incindani eric mavasa nakona ku tsumba na mina wa landzela na ike ngoveni tiphineni hi minongonoko yin'wana ya munghana lonene fm ku ya emahlweni tata